Әссәламу галәйкүм, мөхтәрәм милләттәшләребез. Яңа гасыр каналында татарлар тапшыру үзенең эшен башлап җибәрә. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы вакыйгалар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Безнең чыгарылышта Волгоградта татар авыллары. Бездә кружок. Бер егерме бала йөриләр. Кайсылары әти-әни сөйли алмыйдылар. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәнмесез, исәнмесез. Уже яхшы, уже кинәндерә. Ульяновскида балалар өчен күңелле остаханә. Бу татар кунак йортыбыз бер дә гем буш тормый инде. Менә күптә түгел генә әле без балаларны өйрәттек, токмач кисәргә, пешбакар ясарга өйрәттек. Алар шул хәтле рәхәтләнеп ясыйлар, рәхәтләнеп киләләр безнең бу кунак йортына. Чаллыда Су буйлап фестивале узды. Телебез белән бергә үзебезнең шушы уникаль моңнарыбызны, җырларыбызны, аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Екатеринбург та гомер итүче артист Илнур Нугаев. Бик шатмын, чит җирдә килдем бит инде, монда без мине татарлар үзләренә кабул итеп, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә. Волгоград өлкәсенә булган сәфәребезне дәвам итәбез. Бу төбәктә 24 мең милләттәшебез гомер кичерә. Алты татар авылы бар. Бүген сезне Мәләй, Кече Чапур авылларында яшәүче милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Сүз үз хәбәрчеләребезгә. Муса Җәлил дигәнге, татар халкы. Ә татар халкы дигәндә, Муса Җәлилне күз алдына китерәләр. Волгоград өлкәсенең татар авылларына сәяхәт Бөтендөнья татар конгрессының федераль бүлгләргә булган эшлекле сәфәре кысаларында оештырылды. Без хәзер Волгоград шәһәреннән 66 чакрым ераклыкта урнашкан Мәләй авылында. Биредә кунакларны мәктәп каршындагы каһарман шагыйрь Муса Җәлилгә куелган һәйкәл янында каршы алдылар. Муса Җәлилгә бюст Мәләй авылында 2021 елда ачыла. Мәләй авылы тарихы 1865 елдан, аны Пенза губерниясеннән күченеп килгән татарлар нигезли. Бүген салада бер меңнән артык кеше гомер кичерә. Авылда тормыш итәр өчен барлык шартлар да тудырылган. Мәчетләре эшли, мәктәпләре бар, әмма татар теле укытылмый, факультатив буларак кына бирелә. Балаларның да, әти-әниләрнең дә телне өйрәнүгә омтылышлары зур, ди мөгаллимнәр. Бераз генә вот начальный ниләрен бирәләр без. Мин үзем укыттым ничә ел, кружок кебек тә, факультатив иде татарского языка, культуры, истории. Но специалистлар юк.

Татар телендә сүләмиләр. Вот шуннан без тырышабыз да, садикта бездә кружок бар шундый, касенда рәтәбез сланнарны, бераз генә татарча сүләргә. Шунын өчен без ясыйбыз вот бетен затланнар өчен уеннар, уйныйбыз үзләре белән, тырышабыз татарча сүләргә. Өйрәтәбез традицияләр татарскийларны ланнарга. Мәләй авылын калдырып юлыбызны дәвам иттерәбез. Волгоградтан дүрт кенә чакрым ераклыктагы кече Чапур авылына. Әлеге татар саласы 1785 елда нигезләнә. Бүген биредә Казан, Пенза якларыннан булган татарларның нәсел дәвамчылары гомер итә. Авылда бер меңгә якын кеше яши, халык шәһәргә йөреп эшли, бакча тота, яшелчә үстерә. Авылда тормыш өчен барлык шартлар да тудырылган. Клуб, дәүләт бюджетында торган бик яхшы Туган як музее, татар мәдәни-этнография үзәге, китапханә эшли. Мәктәпләре генә юк. Заманында бу авылда ике белем йорты булган. Аларда 1949 елга кадәр бары тик татарча гына укытканнар. Ләкин милләттәшләребез балаларга ана телен өйрәтүнең җаен тапканнар.

Мәчет Екатерина II рөхсәте белән төзелгән. Төзелеш 1760 елның февралендә башланган. Мәчет бер вакытта да ябылмаган. Бөек Ватан сугышы елларында, 1942 елның 6 һәм 23 августларында алман гаскәре Кече Чапур авылын бомбага тоткан. Авыл йортлары җимерелеп, янып, юкка чыккан, әмма борынгы Аллаһ йорты исән калган. Биредә мясорубка иде. Мәчет элекке вот биредә бөтен зыбалар, ниләр янып беттеләр дә, мечеть калды. Школ калган. Школ калган, бер вот то, что Аллах Всевышнему совета. Мәчет калды, ни снаряд, ни ни бомба бирегә эләкмәде. Аллаһ Тәгалә саклады. Аллаһ. Бүген гыйбадәтханәнең телне, милләтне саклауга керткән өлеше дә зур. Татар теле саклаудан без җомганы да татар телендә үткәрәбез монда. Яннан инде тәрҗемә итәбез урыс теленә. Э, потому что күп э, кешеләр инде аңлап бетерми татар телен. Шуның өчен инде без инде вынуждены татар телен тәрҗемә итәбез урыс теленә. Но иң беренчедән татар телен татар телендә сөйләйбез җомганы, аннан соң инде тәрҗемә итәбез. Кече Чапур авылы Волгоград өлкәсенең мәдәни үзәге дип әйтсәк, шулай ук ялгыш булмас. Авылда даими рәвештә Волгоград өлкәсенең өлкә сабан туе уздырыла. 2014 елда Кече Чапур 5 авыл сабан туен да кабул итеп алган иде. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Волгоград өлкәсе. Алар дистә еллар буе ташландык хәлдә яткан балалар бакчасын һәм аның янәшәсендәге уен һәм спорт майданчыкларын рәсмиләштереп, Ислам мәдәни үзәге ачуга ирешәләр. Бүген биредә мәчет, татар көнкүреше музее һәм ашханә эшләп тора. Сүзебез Ульяновски шәһәрендәге Татар утары исемле яңа милли-мәдәни комплекс хакында бара. Узган атнада монда Күңелле остаханә дип аталган яңа форматтагы күркәм кичә булды. Аның кайбер матур мизгелләре бу төбәктә эшләүче хәбәрчебез Рәмис Сафин репортажында. Әлеге Татар утары исемле ислам мәдәни-агарту комплексы узган ел Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм өлкә губернаторы Алексей Русский катнашында ачылган иде. Кем әйтмешли, җитәкчеләрнең аяклары җиңел булды. Биредә хәзер көн саен диярлек балалар һәм өлкәннәр өчен төрледән-төрле дини һәм мәдәни чаралар узып кына тора. Бу татар кунак йортыбыз бер дә гел буш тормый инде. Без гел шундый э, чаралар үткәреп торабыз. Менә күптән түгел генә әле без татар, татар халык ашлары э, т- турында э, чара үткәрдек. Балаларны өйрәттек токмач кисәргә, вак бәлешләр кис- э, ясарга, өчпочмаклар ясарга өйрәттек. Алар шул хәлле рәхәтләнеп ясыйлар, рәхәтләнеп киләләр безнең бу кунак йортына. Үзебезгә дә күңелле, аларга да матур күңелле. Шушы көннәрдә генә 1800 квадрат метрдагы мәйданы булган ике катлы балалар бакчасы бинасын тулысы белән татарларга биргәннәр. Менә шушы зданиедә инде 1800 квадрат метр. Анда безнең актовый заллар да бар, анда Аллага шөкер, үзебезнең спорт заллар да бар, аның өлкәсе. Мәдрәсәдә уже йөрисез, Аллага шөкер. Менә шулай иттереп, бергәләшеп шундый зур зданиене

Шәһәребезнең 69 нчы мәктәбендәге татар теле һәм мәдәнияты түгәрәге җитәкчесе Илсия Төхвәтуллина балаларга гади генә итеп курчак ясарга өйрәтә. Кибетләрдә курчаклар сатылмаган. Кызлар аны үз куллары белән, үз кул астындагы әйберләрне кулланып ясаганнар. Без дә хәзер сезнең белән татар курчагы ясыйбыз. Менә аның үрнәкләре, менә шундый Татар курчагы килеп чыгарга тиеш. Икенче бер почмакта исә Майсәрә Хайруллина кызларны чигү серләре белән таныштыра. Татар халкы бит инде ул гомумән талантлы булган. Анда нинди генә ысуллары булмаган мус чигүләрнең. Элмә чигүе дә, күпертеп чигү, күпертмәле чигү дә. Аннары соң үрелеп чигү дә. Менә Шул, шул ысуллар һәрберсе берәр картинада бар. Чардаклыдан килгән мәдәният хезмәткәре Рузалия Горбунова мондый остаханәләрне беренче тапкыр гына уздырмый. Кем әйтмешли, кулларына күз иярми. Элек изү теккәндә әбиләребез төрле ташлар, тәңкәләр кулланганнар. Ә мин хәзер сезгә заманча изү тегү ысулын күрсәтәм. Изүдә матур ташлар, кыйммәтле тәңкәләр һәм энҗе-мәрҗәннәр сәйләнәр күбрәк булган саен, бу кешенең затлы нәселдән чыкканын, ә иренең зур дәрәҗәдә булуын күрсәткән. Хезмәт ветераны Гөлия Әлмөхәмәтова узган гасырда татар хатын-кызларының кул эшләре, гаилә йолалары хакында тәфсилләп сөйләде. Мендәр тышлары чигәдер идек, өстәл җәймәләре, кулъяулыклар, менә егетләрне армиягә, солдатка озатканда кулъяулыклар бүләк итә идек. Аннан соң инде Бирнәләр тутыра идек сандыкка туп-тулы. Менә кияүгә китә торган кызларның сандыклары туп-тулы чигүле чигеш белән тулы булса инде, ул инде бигрәк тә уңган кыз булып саналган. Кияү йортына барып төшкәннән соң инде ул кияү йортын бик матур иттереп бизәгән инде. Татар хатыннарының салкын кыш көннәрендә башларына мамык шәл бәйләп йөрүе матур бер гадәт кебек булса да, энә тотып шәл бәйләү аларның уңганлыгын да күрсәтә. Оренбургтан күчеп килгән Гөлфирә ханым сабый чакта өйрәнгән әби-әни кәсебен бүген дә онытмый, бер айга бер шәл бәйли. Безнең Оренбургтан бөтенебез дә шул туганнан энә җеп тотып шаль бәйлибез, шәл белән шөгыльләнәбез. Шулай булгач, инде ташлап.

Өлкә калфак җитәкчесе Кәримә Алиуллина узган елга нәтиҗәләр ясап, оешма эшчәнлегендә актив катнашучыларга Рәхмәт хатлары тапшырды. Агымдагы гаилә елында узачак күпкырлы чаралар хакында сөйләде. Бүгенге Күңелле остаханә шул эшләрнең беренчесе булды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Чаллыда су буйлап фестивале узды. Телебез белән бергә үзебезнең шушы уникаль моңнарыбызны, җырларыбызны, э, аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Екатеринбургта гомер итүче артист Илнур Нугаев. Бик шатмын, менә чит җирдә килдем бит инде, монда Без, без милли татарлар үзләренә кабул итеп, э, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә. Чаллы шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда Су буйлап дигән фестиваль узды. Оештыручысы Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәб Фәрхетдинова. Программада халыкчан башкару номинациясе, борынгы җырларның заманча яңгырашы, камералы башкару осталыгы юнәлеше, шулай ук Зәйнәб Фәрхетдинованың репертуарындагы җырлар. Фестивальдә Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Чаллы шәһәренең Энергетик мәдәният сараенда җыр агыла, Айрат Хәмитов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының җыр һәм бию ансамбле халкыбызга яхшы таныш булган Бормалы су һәм Ай былбылым җырларын башкарды. Тамашачы мондый концертларны көтеп ала, җитмәсә буран булу сәбәпле фестивальне бер тапкыр күчерергә дә туры килде. Элекке җырлар бөтенесе шундый мәгънәле. Һәрбер сүзенең, һәрберсе йөрәктән чыккан җырлар менә. Шул хәтле шатланып карап утырабыз. Шул хәтле рәхәт, җан тыныч. Мин татар концертларына йөрим, минем әнием бик матур йырлый иде, мәрхүмә. Бөтен элеккеге мин тыңлап үскән җырларның бөтенесе дә нык киңелле, нык матур. Мин элекке йырларны бик яратам. Әйбәт концерт, ошый. Рәхәтләнеп утырабыз, карап, тыңлап, почти что биеп. Сикереп-сикереп ага су юлы ник басылмый йөрәк ярсуы дип җырлана бер җырда. Дөрестән дә татарда агымсу белән бәйле җырлар шактый. Халкыбыз табигатькә һәрвакыт якын булган.

Ике ел элек Татарстанның Азнакай районында туган көнендә Зәйнәб фест чарасы оештырып, якташларына матур җырлар бүләк иткән иде. Әлеге Су буйлап фестивале дә күптәнге хыялы. Бу Су буйлап дигән фестиваль, ул инде менә ундүртенче елдан ук минем күңелемдә йөридер, и менә, ниһаять, фикердәшләр, теләктәшләр табылгач, менә шушылай без аны тормышка ашырдык. Үзебезнең моңнарыбызны һаман да пропагандалаштырырга кирәк, һаман үзебезнең Телебез бергә, телебез белән бергә үзебезнең шушы уникаль моңнарыбызны, җырларыбызны, бормаларыбызны татар халкына гына хас. Менә аларны һәрвакыт яңартып, э, яшь җырчылар белән талатлы, профессионалмы, үзешчәнме җырчылар кем башкаруда булса да, э, аларны һәрвакыт яшәртеп торырга кирәк. Менә шушы безнең бурычыбыз. Халыкның теге саллы җырлары ишетелсен иде дигән теләк булды да Зәйнәб ханымның. Һәм шуңа күрә Рәзил абый Вәлиев язып калдырган Халык көенә Илһам абый Шакиров башкарган ияне Бер алманы бишкә бүләек ны җырладык. Ә икенче җырга килгәндә ансын үзләре сайлаганнар и. Энем Рәсим язган җыр бик туры килә торган, мәгънәле, Яныңда булганда кадерлә дип атала торган. Яшьләр дә менә хаман әле заманча гына теге поп музыка гына дип Түгел, ә безнең менә үзебезнең татарлыкны саклый торган менә шу матур саллы сәнгать әсәрләре дә бар икән, онытмасыннар үзебезнең композиторларыбызны, шагыйләребезне. Концертта иң моңлы, танылган җырчылар, шулай ук халыкара конкурсларда җиңүчеләр катнашты. Халык җырлары да, автор әсәрләре дә яңгырады, шулай ук Зәйнәп Фәрхетдинова репертуарыннан Иң танылган җырларны башкардылар. Мин бүген Зәйнәб апа Фәрхетдинова репертуарыннан барыгызга да таныш булган ретро җырларыбызның берсе Яран гөл җырын башкарам, аллабирса. Ул җырны инде, дөресен генә әйткәндә, үземне белгәннән бирле бу җырны да бик яхшы беләм. Ул ничектер башка сеңдерелгән җырларның берсе дип әйтә алам, яратып башкарам. Ә гомумән, мондый фестивальләргә килгәндә, әлбәттә, без, без иҗат кешеләре өчен, шушы юл белән китергә теләүче сәләтле балалар өчен, яшьләр өчен бу бик кирәкле фестивальдер дип уйлыйм. Шундый фестивальләргә, фестивальләр белән яңа җырчылар чыга, шулай бит? Иске җырлар яңартыла. Бу әле беренче генә фестиваль, чара белән халыкны таныштыру. Ә инде киләчәктә үзешчән җырчылар да катнаша алачак. Аларны конкурс аша сайлап алу нияте бар. Өстәмә номинацияләр дә кертергә уйлыйлар. Халкыбызның рухи мирасы булган татар җырын оныттырмау, Халыкка таныту юлында һәр чара кадерле. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы. Екатеринбургта яшәүче Илнур Нугаев чыгышы белән

Бүген Илнур Нугаев Урал дәүләт рус академия хоры артисты һәм калада уза торган татар чараларының актив катнашучысы. Безнең хәбәрчеләребез Илнур һәм аның гаиләсе белән очрашып кайтты. Күңелләрдә шулай йөргән бу Әңгәмәләре зал йөрәккә Бәхет шатлык, исәнлек һәм саулык Бирсен туры киләчәктә. Илнур Нугаев Екатеринбург җәмәгатьчелегенә 2017 елдагы Урал сандугачы татар башкаручыларының 10 фестиваль бәйгесендә җиңү яулаганнан соң таныла. Хәзер Екатеринбург каласында узган татар чараларының гала-концертлары аның катнашуыннан башка узмый. Бу кичәләрдә ул көтелгән кунак. Урал татарлары аны күптән үз итә. Илнур сүзләренчә, милли көйләргә мәхәббәт аның бала чагыннан ук башлана.

Илнур Нугаевның фестиваль һәм бәйгеләрдә катнашып, музыкаль баскычтан югарыга менү юлын өендәге күпсанлы дипломнары да күрсәтә. Тормыш иптәшем, матурым Ирина уйлап чыгарды. Менә шундый мөеш ясарга мин бик шатмын. Менә чит җирдә килдем бит инде, монда без мине татарлар үзләренә кабул итеп, төрле концертларга чакырып торалар, төрле мәҗлесләргә һәм менә шундый мактаулы грамоталар бирәләр. Һәм Ирина тәкъдим итте, әйдәгез, давай дим, менә шулай җыябыз, бөтен бөтен грамоталарны элеп куябыз дип. Малайлар да белсеннәр дип шулаймы? Әйе, малайлар моны алар күреп үсәләр, алар үсә киләчәктә аларда да шулай булыр дип ышанам. Илнурның хатыны Ирина Екатеринбургта туып үсә. Мәскәү дәүләт технология һәм идарә итү университетын тәмамлый. Экономист белән артистны язмыш кавыштыра. Алар Екатеринбург шәһәрендә узган Нәфкать Нигъмәтуллин концертында очраша. Ул вакытта егет җырчының коллективында эшли. Нугаевлар сүзләренчә, күпсанлы гастрольләр ул вакытта алар өчен зур сынау иде. Ай, башта авыр иде, хәзер инде өйрәндем. Беренче гастроль бер бер ай булды Навкат белән, күрешмәдек даже. Казанда тордык. Бер үзем генә инде булдым анда. Әйе, гастрольдә йөргәндә дә, менә эштә йөрисең, син һәрвакыт өйгә тарта, чөнки син беләсең, сине өйдә көтәләр, яраткан кешең, яраткан балаларың. Шуңа хәр йөрәк, күңел гел өйгә ашкына. Илнур һәм Ирина ике малай үстерә, Тимурга сигез, Артемга алты яшь. Икесе дә әтиләренең өйдә булу чакларын ярата. Тик репетиция һәм гастрольләр графигы аркасында бу бик сирәк күренеш. Наш папа очень веселый, с нами играет. Әтием бик күңелле кеше, аның белән бик кызык, бергә шахмат, домино уйныйбыз, лего җыябыз. Аның концертларына яратып йөрим. Әтием кебек артист буласым килә, ди Илнурның олы улы Тимур. Әйе, мин мулларым, горурланам мин сезнең белән. Илнур күп балалы гаиләдән, аның ике абыйсы, игезәк апасы һәм энесе бар. Алар туган якларында Башкортстанда гомер итә. Анда Илнурның әти-әниләре дә яши. Шуңа күрә бу якларда Нугаевлар еш кунак. Шул ук җылы мөнәсәбәт Иринаның әти-әнисенә карата да сизелә. Без бик шатбыз, Илнур бик яхшы малай, тәртипле малай. Ата-аналары бик яхшы үстергәннәр. Без бик шатбыз, бик, бик тату торабыз. Башта бергә тордык һәрвакыт. Бер кабатта тавыш чыкмады безнең. Бик матур яшәдек. Хәзер дә бик, бик матур яшибез. Бик һәрвакыт бергәбез. Бөтен бәйрәмнәрдә бергәбез, барыбыз да бергәбез. Бүген Илнур Нугаевка 36 яшь. Аның иҗат дәрте ташып тора, һөнәри үсеш юлының иң кызыклы чоры. Шик юк, аның иҗатын сөючеләр саны артыр. Алда әле яңа җырлар, проектлар, яулап алынган бүләкләр. Артист сүзләренчә, иң мөһиме якын кешеләр. Алар янәшәдә булганда, бар теләкләр дә тормышка аша. Ашларыгыз тәмле булсын, барыгыз да ашагыз. Рәхмәт. Рәхмәт.

Сезнең телекләрегез тормышка ашсын өчен, аның тирәсен җиде тапкыр узарга кирәк. Айда бар иде, димә. Алла аны әттеләр каберләр. Узган гасырның 30 нчы еллар башында бирегә, Магнитка төзелешенә Татарстаннан гаиләләре белән сөрелгән кешеләрнең балаларына мәктәп итеп төзгәннәр. Иж-Бобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре, дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Башкортстанның төньяк-көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә тулы канлы тормыш белән яши диергә мөмкин әле. Бер үк кыр басуында карбыз, кавын, каба үсә. Халык әйткән, калсын дигән. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк-тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.